Magtymguly Pyragy Şol mähribanym geldi. Döwür magryp tarapdan Şol mähribanym geldi. Ýüz işlebin näz bilen Jany jananym geldi. Men ýaryň serne guny Baglaýyr bu uýuny Dökdüm Ötdi jigerden huny Şahy Soltanym geldi. Äleme şahy perwer Boldy ymmata serwer Jahan boldy münewwer Dürri galtanym geldi. Kamaty serwi tuba Kaddy özi münteha Wejhi, Roýi, Wadduha, Serwi rowanym geldi. Nikabyn ýüze salan, Ýüz görsetip, jan alan, Munça arzuwlap ýanan, Ahy, pyganym geldi. Melek permana bakan. Sidreýi sähra çykan. Ah ursa, arşy ýakan. Sahypkyranym geldi. Magtymguly, binawa. Gözlemez senden seba. Ymmatym diýip, daýyma. Hezret işanym geldi. Magtymguly Pyragy, Görgeç Resul. Düşdi bir hoşluk jahana, hazretin görgeç, Resul.

Sen ki geldiň dünýäýe, butlar bölündi sernegun, Artdy yslam şöhraty, kapyrlar oldy hem zebun. Hem Ebu Bekir, Omar, Osman, çüý bolgaç rahnemun, Boldy kapyr set saňa, ismi mukrin mü'minun, Iki dünýä boldy hoşnut, rahmetiň görgeç. Resul. Hormat ile hak salam bergen Safiýulla kimin, älemi gark eýlegen Nuh Nebiýulla kimin, gökde Gün we Ýar bolan Isa Berihulla kimin, nije müň pygamber, ol Musa Kelimulla kimin, galdylar haýratda löwläp.

Munlar gurbatyn görgüç, Resul. Döwri sabukda ötenler, Ýar jemalyň, çunanyň, Gerdişi şanyňa galan, Mugta kakadyrlar ýagyn. Gullugynda gün hyjalet içre galmyş hem zemin, hem pelek üzre melekler diýdiler, Set, aperin! Bu makam agladyna bu hümmetin görgüç, Resul. Ýa Habiba, yşkyň ile tenne janym sud ede, Gün ýüzün hak döndüre, bir aýry meýil ruz ede, Erte magşar älem ählin ýüz ýigrimi koz ede, Isteýe naru sakar,

Bidahanu bisydyban otlar, agaçlar aglady. Eşki aýyl joşduryp, bu dagu daşlar aglady. Ýedi gün Käbe daşynda gurt guşlar aglady. Aýdýar Magtymguly bu purkatyň görgeç, Resul. Iki dünýäniň soltany. Eý ýaranlar, musulmanlar! Iki dünýäniň soltany Rozy ezelde ýaratdy Resul jesedinde jany. Ýerde Musanyň turundan, gökde behişdiň hüýründen, ýaratdy Resul nurundan. Aý, Güni, Ýeri, Asmany. Arzuw eýläp gül ruhsaryň, Gezdim dagynda ebraryň. Soragyny salyp ýaryň, Keşt etdi köňlüm dünýäni. Aklym haýran bolup çaşdym, Ahyr bir äre sataşdym. Altmyş alty dagdan aşdym, Geçdim on iki derýany. Magtymguly, bikarar sen. Bu ne otdur, sen ýanar sen, Barça zatdan bikenar sen. Bilmez sen sudy zyýany. Muhammet sany sungy bilen peýda eýledi. Desti gudratyndan boldy Muhammet. Dilin Hak zikrine şeýda eýledi. Ýetmiş müň ýyl sena kyldy Muhammet. Tawus guş suratly, bitilmiş jany, Deprenmeý Hak diýip, çekdi jepany. Müň ýylda bir depräp, Silkinip sany göwher gözlerinden sildi Muhammet. Dünýä geldi geçdi päkize göwher. Tufaýlyndan jahan boldy münewwer. Meleýmin farah surur anwar jahan bazaryna saldy Muhammet. Ýüz ýigrimi dört müň pygamber geçdi. Olar geçdi, muňa nobat ýetişdi. Enesi garnyndan zemine düşdi. Waý ymmatym diýip, Gallymuhammet. Kun diýip emr etdi, dünýä feýekun. Barça janlar peýda boldy o şol gün. Kimseler begully, kimseler zebun. Barçasyndan magfy galdy Muhammet. Bir gün Muhammet perzendin söýdi. Mübärek adyny Ibrahym goýdy. Ýa ogluňdan, ýa ymmatdan geç diýdi halap ymmatlaryn Allymuhammet. Elmydam din öýün ymarat eýläp, Käbe Beýtullany zyýarat eýläp, Sebbaba barmagyn yşarat eýläp, Aýny du tarapa böldi Muhammet. Ebu Jehil bilen çoh-çoh söweşdi. Kapyryň janyna otlar tutaşdy. Kapyra tyg urdy, din ýolan açdy. Yslamyň gylyjyn çaldy Muhammet. Hak perman gönderdi. Resul Emine, Kuwwat bersin diýdi Yslam dinine. Altmyş üç ýyl patyşah boldy zemine, Dünýä meşhur bolup, doldy Muhammet. Ymmatym diýip, janyn pida eýledi, Özüni eşretden jyda eýledi, Eziz ömrün ýyglap eda eýledi, Jan berer halatga. Geldim home. Kyrk oglan eneden bir günde boldy. Içinde Muhammet äleme doldy. Kyrklar han göterdi, patyşa boldy. Feth edip jahany aldy Muhammet. Kyrk oglan han sen diýip aýagyna düşdi. Men nängam ýok, diýip, Jo gollaryny açdy. O şol sagat tut hem gögerdi, bişdi. Mugjyzyn äşgäre kyldy Muhammet. Nepesdir, okyr men, hamdy senany, Pygambere durut, ýüz müň dogany,

Ekip geçdi. Owwal adam, indi dünýe. Bu dünýäni ekip geçdi. Her pygamber bir kesp açdy. Kesbin mydam edip geçdi. Bela geldi. Len ber len ber. Dowa kyldy, Anwar Anwar, öz döwründe Nuh pygamber, Nejjar işin turup geçdi. Ezraýyla janyn beren, anyň bilen söhbet guran, jennet içre diri giren Idris köýnek tikip geçdi. Tä Isa gelinçä daýym. Eshab-y Kehf, ýatar, gaýym. Hakyň ýolunda Ibrahym. Janyn oda ýakyp geçdi. Zat egri gönenmedi. Asla dogrular dönmedi. Gurt Eýýubyň Tenin iýdi. Iblis şonça nikip geçdi. Süleýmanyň aly jahy, Tört ýüz gurular bargahy. Ynsyň, jynsyň patyşasy, Ol hem zenbil dokup geçdi. Tur dagy diýr, düşer ýola. Raz aýdyşar, Huda bile. Asasyn göterip gola. Musa goýun bakyp geçdi. Kabis dagynyň burnunda. Oglun tapmady ornunda. Ýunus balygyň garnynda.

hurma döräp, höşk agaçdan, el bilen aý böldi arşdan. Resulalla ol Kureýşden ne jepalar çekip geçdi. Allylar jennet eýwanyn, Hak ýoldaş etdi imanyn. Bir niçe ymamlar ganyn. Kerbelada döküp geçdi. Sözüm ýoka hak dostuna. Kär etmez dünýä mestine. Duşman jepasy dostuna. Öýsüz ýerde. bukup geçdi. Magtymguly, her kim hasdyr, işi dergaha hlasdyr. Bize olardan mirasdyr, her dostuna degip geçdi. Symgyly Pyragy, ýa Resul! Bu meniň janym Seniň ýoluňda gurban, ýa Resul! Hernä kim kylsaň jepa, bu jana derman, ýa Resul! Söýüwan, bar eýlemişdir seni Rahman. Ýa Resul, gullugyňda intizardyr uşbu jahan. Ýa Resul. Ol azap ennarydan bolmuş seniň ýoluň ýyrag, özüňni kylmyş Huda, Firdöwsi-Agla hem Byrak. Sen ki geldiň dünýäýe, Bu äleme ýandy çyrag, şükür Alla, tä beýany boldy jahan. Ýa Resul! Dert ile bu ýüregim her lahza ah kyldy niçe, ahymyň dermany owwal Abdylla, Weýsel hoja, Her zaman mahy-jemalyň Düýşüme girmez gije Galar ol-bu munça kim Janymda arman, ýa Resul. Zar ýyglaýuban hem isleýedir Men seni bu zelillik içre Sen köp goýmagul hara meni hem ýene mizan çekilip, ol magşaryň güni köp ynanjym sen durar sen, uly diwan, ýa Resul. Aşyga hu-hu diýip, bolgysy magfyret güli bu zelil biçäräniň belki saňa ýeter eli. Ah Efganym seniň kim Ýad edip Magtymguly Gam içinde şeýle bir Bimary haýran Ýa Resul. Rowan oldy. Mekgeden çykdy bir gözel. Medinäge rowan oldy. Gören täc etdi serine. Görmäniň bagry gan oldy. Hakdan oňa indi kelam. Ady Şam çyragylyslam. Muty boldy jümle älem. Şeýle sahyp zaman olar. Dosta ýetdi bara-bara. Ýedi gögi ýara-ýara. Her kim müňkürdir ol äre. Kapyrdyr bi-iman olar. Gol göterip Resul Ala. Gowşaşdy gunçalar, baglar. Bedriň uruşynda daglar ýedi aýlap duman boldy. Sapurdy batyr beňňiler, döwüşe çykdy zeňňiler, gana batdy üzeňňiler, Alynyň desti gan oldy. Mukatyl etmedi teşwüş. Aly bilen saldy söwüş. Toprak, demir, polat, kümüş galalary weýran oldy. Magtymguly Rumystana, Çally gylyç Hindistana, Badahşana, Türküstana, ýedi yklyma, hanaldy.